Wa'abuduu wa'abudullaaha walaa tushrikuu bihi shay'an quraanarraa ragaa jedhu qabannee dhufne jechuudha. inni lammaffaa inni kutaa sadaffaa har'aa irratti immoo fa'idaa qiila laka mal usuulu thalaatha maali hundee waa sadihii allati ishetti yajibu calal insaani maarifatuhaa ilma namaa irratti baruun ishee isheen dirqama taate hundee waa sadii sun maali jedhee yoo si gaafate faqul jedhiin Maal jettaan? Ma'arifatul abdi robba. Garbichi rabbii isaa baruudha jettaan. Wadiina hundee waa sadiiti waan ta'eef diinii isaa baruudha jettaan. Akka kana jettaan. Ma'arifatul abdi rabba wadiina. Eshi. Fa'idaa qiila laka. Rabbiin baruudha yoo si jettee taphitee egaa. Fa'idaa qiila laka yoo immoo siin jedhame maal rabbuka rabbiin kee hoo eenyu yoo siin jedhanii si gaafatanoo. Rabbiin baruudha mini atoo barteetta akka barte si gaafachuuf rabbiin kee eenyu yoo siin jedhani Faqul, jedhiin, Rabbii Allah, Rabbiin koo Rabbiidha, Alladhii Rabbaanii jechuun isicha na guddise, wa Rabba ammas isa guddiseedha, eenyuun, Jamii'al Aalamiina Jamii aalama kana hunda kan guddiseedha, akkamittiin, Bini'matii jechuun qananii isaatiin kan guddiseedha jedhiinii jedhe. Wa huwa Rabbiin suni egaa ma'buudii gabbaramaa kooti gan. Leysa lii anaaf ta'ee hin jiru maali ma'buudun gabbaramaan siwaahu isa malee maaliif alladhii robbaanii wa robbaa jamii'al aalamiiniidha waan ta'eefi maaliin ni'imaa isaatiin anas jamii'a hunda kan guddiseedha waan ta'eefi gabbaramaa biraan naaf hin jiru jettaan waddaliiluu qawluhu ta'a ragaa asirraa akkamitti qabda si guddisuusa aalama hundaa guddisuusa akkamitti ragaa qabda yoo isin jedhanii

Amma egaa waa'ee aalamaa barteettaa jechuudha. Wa ana waahidun min dhaalikal aalam jedhaara abbaan kitaaba kanaa. Anumtiyyuu aalama kana keessaa nama tokkodha jedhu. Aalamni kun kan namaa kun jira, kan jinniis jira, kan malaayikaas jira jedhu. Aalama jennaanin waan biraa yaadadhe. Aalamni kan egaa aalamni namaa kan ilmi namaa keessatti argamudha. Kan jinnii kan jinniin keessatti argamudha. Kan malaayikotaa immoo bakka malaayikonni itti argamanidha jechuudha. Aalama gurguddaan kun jechuudha. Eshi akkas erga ta'e gaaf tokko asirratti waan ni yaadadhe gaaf tokko namni wayii gaaffii wayii na gaafate naasir naan jedhe jennaan jannatni duuniyaa moo akiraa jiraa naan jedhe achiin jannanni duuniyaa jiraa moo akiraa jiraa naan jedhe maaliifii jennaan Jannanni du'a booddee dhaqama mitii sababni isaa jedhe. Een jedhen. Du'a booddee dhaqama yoo ta'e du'i booda lafi dhaqani aakiraadha mitii ree naan jedhe. Eyyee aakiraadhaan jedhen. Kanaafuu janna ja ja maanno adamiin duraan yeroo dhufe jannata keessaa dhufe waan ta'eef aakiraadhaa duniyaa dhufe kaa naan jedhe. Jalqaba irratti immoo aakhiraan jira moo hin jiru jecha jedhu irraa kaasee dhufe. Aadam gaafa dhufe jannata keessaa dhufe mitii naan jedhennaan. Aakhiraa irraa duuniyaa dhufee deebi'ee immoo duuniyaa irraa aakhiraatti deebi'ee akkas kaa'e yoo ta'e jannanni aakhiraa jira taanaan immoo yoo aakhiraan jiru ta'e immoo eessa jira ree jannatni jecha kana na gaafate. It is a complex question by the way. Okay.

jedhiin. Bi'aayaatihi, mallattoo isaatii nan bare jedhiin. Aayata isaatiin, wa makhluuqaatihi, wanta inni uumee nan bare jedhiin. Wa min aayaatihi, jara kana lammanii nan bare sirriittii jettaan. Eshi, garaagarummaa aayaatii fi makhluuqaa immoo isiniif tan itti deemne. Wa min aayaatihi, aayata isaarraati, aayata rabbii irraati jechuudha. Maaltu alleylu wannahaar, halkanii fi guyyaani aayata rabbii irraati, alleylu wannahaar. Eshi, Washamsu wal qamar, aduunii fi jiinis illee aayata Rabbii irraati jechuudha. Eshi wamaa wamin makluuqaatihi jedhe ammas immoo makluuqaata Rabbii irraati maan assamaawaati sab samaawaatii torban jiran hundumtuu makluuqa Rabbiiti wal arduuna sab dachii torban jiran illee kani Rabbiiti makluuqa keessatti ramadamu waman fiihinna wanni achi keessa jiranis Wa maa baynahumaa, wanni gidduu sana lamman jiraniis, samaa'ii fi dachii fi gidduu fi keessa wanni jiran hundumtuu makhluuqa Rabbiiti jechuudha. Akkas jechuun aayata irratti samaa'ii fi dachii, aduu fi ji'a fide. Makhluuqa irratti immoo samaawaatii fi dachii irratti fide. Aayata irratti al-layli wan-nahaari wash-shamsi wal-qamarii fide. Halkanii guyyaa, aduu fi ji'a. Makhluuqa irratti immoo as-samaawaati wal-ardi wal-layli wan-nahaarii kana fide. Akkami garaagarummaan isaa jennaan Aayati warra wanta ammaa ammee dhufee dhabamuu dhaadan fakkeenyaaf akka bokkaa, hin caamaa, hin dhaa. Dhumree obaa hin caama. Aduun hin bahaa, hin dhiha. Ji'ii hin dhufaa, hin gala. Wanti isheen amma dhuftee amma deddeebitu kuni aayata jedhamti jedhan. Makluuqni immoo wanta baay'ee turuudha akka dachii, akka samii, akka dhaga wannooti, akka dhaga wannooti baay'ee turan kun immoo makluuqa jedhamu jedhan. Eshi waddaliilu qawluhu ta'aalaa kana irratti ragaan jecha rabbi ol ta'eeti. Wamin aayaatihi mallattoo rabbi irraati allaylu halkanni wannahaaru guyyaani.

Ammas aayaata biraa keessatti Inna Rabbakumu Allaahu jedhe. Rabbiin keessan ikko Allaahiidha. Alladhii khalaqa as-samaawaati wal arda. Isicha samaawaatiif dachii kana uumeedha. Thumma istawaa ergan tanaa ol ta'e ol ta'e istawaa kanarratti gaa yeroo baay'ee mormiin kan dhiirri wal fixu jecha istawaa kanarratti. Istawaa istawaa jennunii bakka. Wanta Rabbiin istawaa jedhee hime istawlaa jennee waan hawalluuf hin qabnu. Erga irratti wal dhabama ta'e nuyi akkuma jirutti dhuusuu qaba qabna. Hiika isaa yoo Rabbi aqiidaa keessa nu geshe waan ta'eef istawaa jennee madhiifne. Ol ta'e baqa Rabbiin arshii isaa irratti ol ta'e. Ol hin taane taanaan lafa keenyu dhabna waan ta'eef Rabbuma kana fuunee lafa keenyu dhabna waan ta'eef istawaa jechuun ol ta'e jennee dhiifna jechuudha. Yugshii maal hojjetan moo erga achirra galu jennaan yugshii hin haguugaa yookaan hin uwwisaa leeyla halkan annahaara guyyaa irratti.

Lahul khalqu Rabbii isa naafi uumaani. Wal amru jechuuni ajajnillee jechuudha. Khalqiif amriin garaagarummaama xiqqoo qabu garuu amrii kana qur'aanni jecha khalqii miti warri jedhani kana qabataniiti jechuudha. Tabaaraka guddate Allaahu Rabbiini Rabbal aalamiina Rabbii aalamaa ta'uu isaa guddateera jenna. Rabbii aalamaa ta'uun isaatiif guddateera Rabbiin jechuudha. Tabaaraka Allaahu Rabbiin guddateera Rabbul aalamiina Rabbiin Rabbii aalamaati waan ta'eef.

Gosa sanarraati addu'aa wanta jedhu immoo yoo Rabbi jedhe mata duree dhufurraa itti ilaalla jechuudha. Rabbiin warra torbee gahee wal argu yookaan yeroo kutaa afuraffaa gahee wal argu rabbi nu haa taasisu. Asirratti gaaffiin koo man rabbu man rabbu wanti jedhu gaaffii tokkoffaadha. Man rabbu maa daliiluk wanti jedhus gaaffii koo tokkoffaan man rabbu rabbiin kee eenyu yookaan Rabbiin eenyudha? Inni lammaffaan immoo ragaan kee kana irratti hoo maali kan jedhudha. Gaaffii silaasa Adam jannatarraa hoo dhufe jedhu sanas immoo akka isin koomentii jalatti naaf deebistaniin isin gaafadha jechuudha. Viidiyoo keenya yoo jaallattan laayik godhaa. Ammas immoo akka obboleessa keessan bira ga'uu fi liinkii viidiyoo kanaallee fuutanii obboloota keessan warra kitaaba kan hiika isaa baruu dhadhabanii jiranillee yoo ofii keessanii hiika isaa itti immoo dhadhabdan hiika isaa akka argatan yoo gootanis kara keessanis akka ajjidee hojjettan asumaa isin gaafanna yuutuubii keenya immoo sabiskiraayib gochuudhaan nu bukkee dhaabadhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna yaada qabnu yookaan dogoggorri immoo yoo jiraate kara koomentiitiin akka isin nu beeksiftan isiniin jenna haazaa wasallallaahu wasallim wabaarik alaa nabiyyinaa muhammad wa aalihi wa ashaabihi wasallam ila liqaa